hei kan naupan laia vanram lem ziak thiam tak mai a ang mang e kan tih thin kha a ziaktu ka bulah hian a thu hlauh mai a remchang kan nei thei hlauh mai a lem ziak thiam tak a ni miah lo ama erawh chu thlarau a hriat tirna atangin. Vanram a Jerusalem thar kan tih ang chu van khawpui lem kha mawi takin a ziak chhuak thei tlat mai a ni. Chumi chu engtin nge a ziah chhuah thei? A mit thla a suang tuahna mai a ni em tih te kha kha hmai chhan ah ngei mai han kawm a, han hriat chiahna hun kan han nei thei dawn a pu rova. Pu Rothua mahni a nih hi kum sawmriat pariat a ni tawh a, mahse hei Pathian zarah kum thar Pathian ni hmasa berah pawh a la inkhawm zat zat thei a, bula tan tha khawp mai. E ka pu chi bei le. Bei aw le. Umm a hei han inkawm chho nghal nawk nawk mai la tiraw? Kan hun hi Taitang reng bawk sia. Van ram Jerusalem ringtu te nasa Jerusalem thar kan tih van khawpui lem khai ziak a i ziah hun lai bawr kum kha eng zat vel nge ni tawh ang sawi thei mai em aw a kum sang kha zakua sawmriat chho.

Engin han hrih fiah sak zuai thei em khulai kha i ziah theih mai dan lai kha. Aw thei mai e. Engtin ngeiawm pawlna danglam tak chung lam atangin i dawng nge? Aw ni ni tho bawk e. Um. Pathian khan. Zel angin i awm nge nia khulai kha.

Chu Nicky tu te chuanin Pamar te khan dik a maw? A an hmu lo va, chuan Pitan Lavi kha hriat an nei, Pathian pek kha nia. Khami khan eng aw lo, Pathianin i nalh la pan pui a, a lo haw thei rih lo vang. A tawng thei rih lo vang atia. E an hlau thawng hman ami chhung te ani. Chang man e. Natna engmah nei si lo kha. Engmah mo natna. Chumi ni kho thlelei om chhung chu darkar eng zat chiah nge niang. Darkar ni chu aniang rei bak lo. Chuta chuan vanram kha chunglam Jerusalem thar kha maw? mi thianghlim te lenna khawpui kha hriat tirin hmuh tirin awm ta tihna a ni maw vanrang kawt chhuah i han thleng ta tihna a nia thlarang pin in hmuh tiin a zia khan ka chung zawng kha maw van khi kil thum nei in alo in hawng a tah chuan pathianin hachan lo chho mai rawh lo thlawk chho rawh a tia tiang ka tia ka pe kha lo.

Chuan van tirh koh te pawh kha i hmu em? I hmu e. Chuan kan kan thleng tho chu ka chhuahna atanga lam ni awm velah khan ih medical camp in hmuh tir phawt a ni. Medical camp ah chuan he lawng a kual a kual kung mai a, a nghal zuai zuai a. chuan mihring khan an tam mai a a pu leh nawi in heh naupang te ro te te khan he hi ka pa kan sual panga kan hram tawrhna tur mai ni ila tih chu a ni maw an ti a aw a ni e pathian thu kan lo au lo tuk a heng awm tur hian pathian in min thlang a ni hi a ti a tichuan ih-- Hawla Pathian amah in chu maw ka rawh le i phei ang le a tia ka chu ka chungah hian a kal zel a a zawng ah ka kal a a zawng ah ka kal zel kha ding rawh le a tia ka ding a saw saw. Ka ngen ka pa a rawn rawk pui ve Hmatia hmuh a thu a hmuh ka ban chak em em a a zau awm si a Hmatia engaw erawh ka rawn hmuh tum ang che Hmatia te khan a inchhungah chuan a lut ta maw aw chuan

I harh fim leh hnu khan maw? Ziak rawh tihna kha nangmah khan ziah chhuah duhna rilru kha a lo piang mai nge ni? Piang mai e aw. Eng hmangin ngei zia nih leh vanram lem mawi tak mai kha i ziak chhuak ta khan i? A rei tawh maw? Aw pencil nge rawng? I ni sang em kan ti tawh mai pi sang em a ni? Aw aw. Ka mi fanu hmangaih rual hi. I pawl thum anih kha ine ka ring a, President leh a pawl in hlawm zauh kha a nei a, kha ro a ring khan leh ka pawn pangai khan a lian si lo leh ka pawn pangai kha khan chak che in in kal ziak ta a leh ka pawn leng tawk in khami ka ziah kha ka ziah zawn pawh in ka tawngtai a, Lalpa in ropui tak chhawndam deuh chhawndam deuh awmna atan a i tih

Pinna, tiamna, hriatna, tha tak min pe rauh ka tia tichuan a hmel a, saw ka diak chun ta a ni. Lemziak mawi tak mai, a hmu ve lo te pawn a va ang em an tih tur kha a lo chhuak ta a ni maw? Aw, a nih chu a, i lemziak. Khami ziahtirtu chu kha engzat vel nge i hriat theiah then tlang hemi hmun atang hian an awm ang? Sawm vet chu a niang. Umm, in bangah te pawh khan e hlut tak tak. Tar chhuak khan awm nual a ni tiraw? Umm. E, a nih leh a hma khan maw lawk? Umm. Lem khai ziak thin reng reng em? Lem ziak thiam i ni em? Leh lem ziak thiam na ang hei, milem ran lem mai lote ka ziak thiam bak lo. A mak tiraw? E, miracle an tih Pathian thil ti mak kha chu ni ve hrim hrim mai a. Te kha tiang a, in ziak tawp lai kha lem ziak thiam si lo, ngai si lo in maw? A ropui hle a ni. Chuan hei Ka pu rova hi Rev. Roboia maw? Thentlang Pastor hmasa ber a ni em? Rev. Roboia kha. Khami hnung lo zui zak zak, a bialfanna pawh lo zui zak zak thin kha a ni a, min pe zo tak. eh pastor hnung duh te pawh lo zui zak zak tawh kha a ni chuan pu roboia hnung i zui hma nge hnu daih a niang tiraw i lem ziak kha van ram i ziah kha a nih chu a ropui hle mai. Sermon ropui tak kha a ni hrim hrim mai lemziak hmangin maw chuan eng nge ni thil dang Pathian hnathawh mak danglam deuh nangma nuna han thleng ang chi te han sawi tur chhuah tur te awm em Zohar tlang hengte kha i phuah ning kan lo hria suah lai Zohar tlang te kha. Buk buk kan phur a maw kan phur zawh dawn tawh buk kan phur a ka tunu duh lai ka hrim a nem aw rophianga te pha hre hman lo deuh ni chu kami khan ka pu tlang ah hian i chawl ang khulai lawkah kan chawl tawh nai chuan chawl leh ang. a hming bag phuah tur awm mai thei chin ngaihtuah a tia ka kan kan chaw te kan inhmai za kan phur te kan siam tha a e mate van nuam bet van nuam tak viau hei ri vin nuam leng vel min rawn siam leh nghal a

Remchang sela chuan Zoar tlang te pawh han tilang ila, tin i lem ziah te pawh kha a drawing e han tih lan tur kha kan duh hle a ni, Pu Roa vanram leh kha lem ziah kha. Mahse a vanram leh a lem ziah te kha hei nikhua lo rei deuh ta hlek a, a ziak thar leh te ni lo chuan a hmuh tur hi lo awm tawh lo va, a pawi khawp mai a ni leh tunah hian vanram i ziah kha milem kha,

Phaiphuleng ham thiam tak mai a nia. Aw khawvel puan anga chul tur hi umm.

A rual u zawk te ti mai ang. A sangkhalza khua sawmriat sawmkua chho velah kha chuan ah music te rimawi ngaihthlak tur thil dang ah a la awm tam lo va zan dar khua zan reh dar sawm chho bawr velah. Nge ni i tual lai leng i haw phai phu leng in ham a in kal in ham a in kal thin te kha phai phu leng ri kan zo tlau ram nuam hi chhawr pial ru ni eng e tih hla te kha maw le kan zo tlang ram nuam chhawr pial ru ni eng e.

Pathian in chakna a pe ti hian kum thar an nupa in a la hruai kai a, a lawmawm khawp mai. Ih a nupui hi a thiannu hi Pichingpui Pichingpui a ni a, ih in nu hi kum eng zat zat nge ni tawh ang ka pu? Samruka kai Samruk le a ni ve tawh. Eh a nih chu aw a nih chu hei hun tha tak mai min han pe a, i vanram i fan dan te i lem ziah dan te a zawh a, tlang i phuah dan te maw a to bul te khan han ngaithla ti hian, Phai phuleng mawi tak mai hun chep tak karah min han ham sak bawk, kum sawmriat sawmkua dawn i ni tawh ania, i hrukhruih te pawh chak tawh lo vang, mahse mawi tak zet a ni. He kum tharin nupain hlim taka hmang turin a duhsakna kan hlan che aw, kei pawh ka lawm lutuk e.